Ɛwɔ sɛ ɔde no ba fie. Wafiri fie na wanya asase do soso, wamfa no fam. Nti ɛwɔ sɛ ɔde no ba na nnipa hu ne hu no. Nti no ara no nsa. Ɔkaa no so wɔ ne saa de ma ɔmɛn bra na bɛkyɛ no.
Mate, meba so no no, babaa yɛ abaako pɛ. Agya, me maame atu kwan. Me ara na mehwɛ no ara nkakra nkakra.

Ei ɛneɛ biribi reba so deɛ no ɔho yɛ gu paa na dedaada yɛ a wɔma ayeyɛ nti mo hu mpo na wakyɛɛ saa ya maayɛ ya mo deɛ
mana kɔyi na wobɛ fie a wamuna sɛ yi so wane kyerɛ wo saa
ɛneɛ saa na w'anim teɛ deɛ ne ɛte w'anim

Menye ɔbaa a ama no aba abɛware makɔ abrokyir, ntsi nnyɛ sɛ me yer a mɛware no nnyi Ghana ha ne kurow mu a makã biara a ɔnntse adze ntsi edze wɔbɛkã me nhyira ase ana? Ah!
Na yɛwoo no daa na afei na wɔasi asɔrdan mu. Eh, da biara sɛ mekɔ asɔr, ɛnɛ nye. Nna wokɔe no yɛannkã hwee yɛannkyerɛ wo. Oh, sɛ bi a na sɔfo korɔ no Nyame mbue n'enyi ma no hu, afei na oehu.
Ah, nti wo yere wɔ he? Ah, ɔse me me yere wɔ London. Hwɛ. London ho na ɔyere wɔ. Ah. Wanka so wɔ Bode.
Ah, Bode ase nka wɔ wɔ ne wɔ bɛn. Ɔse London. Hmm.
Nti wobɛkɔ akɔfa ne da bɛn? Agya, me se sɔfo no ne medi nkɔmmɔ sɛ ɔbɛba. Ɔho, biribi a yɛnto bo ase nti yɛde akwankyerɛ ne nneɛma agugu akwan mu afei na ɔbɛyɛ yi. Nti wo ne wo ba no nkasa na ɔnte aseɛ. Enti me ne no nkasa sese nti wo ne no tenaeɛ bosome nsia ni mebisa wo. Oh bosome deɛ ɛne sɛ afe mu ara na yɛwɔ yi ɛɛn. Ɛɛn sɛ next month na afe. Eh na akyɛke ɛyɛ a mete ho koraa mennim na. Nti wopɛ sɛ wokyerɛ sɛ akoraa no no wagye ne so mmerɛ tenten no no wɔhuu wɔ bi so koraa bosome mmienu a mekɛ sɛ nkoa bɛbɔ kɔkɔɔkɔ. Agya mpakyɛw wada roma akoraa mu mmerɛ tenten sɛi me ne no tena afe mu a na yɛkɔ anim na ɛte saa. Ah na obi koraa tumi hu na obi hu wɔ bi bosome mmienu no wayɛ ɔbɛbɔ kɔkɔɔkɔ wo ne akoraa no te sɛ bo kɔkɔɔkɔ no kɔkɔɔkɔ mebisa wo wabɔ kɔkɔɔkɔ ne na ayɛ sɛ wopɛ sɛ wokyerɛ sɛ ɔbɛ yɛ mehwɛ wo sɛ din wayɛ wopɛ sɛ wokyerɛ me sɛ me no wode w'adwene nenam

Mese meyɛ abɔfra mebusa akwadaa mpo a wa ten years koraa ɔso ɔnyɛ akwadaa. Agya wobɛn me ne ne. Keka wo nsɛm yie keka wo nsɛm yie. Me nsɛm yie na mi kɛn afi mu yɛ bɛ ti ayi mɛ nyame bɛ tumi ayɛ ma adoma ma ɔbaa no mɛ hu na ma ɔde ma kɔ. Nti saa na ɔte wo gyaa me ampa wo tɔ na yɛ me nofo sɛ yɛ me nofo sɛ sɛ wei wo nyaa me akyiri deɛ dan dan wɔn hunu. Ɔba no nyɛ aka wobɛka sɛ menkɔfa biribi yɛ. Ɛte sɛn.
Bɛyɛ bere watermelon hundred thousand. Mibusa sɛ bere watermelon hundred thousand. Watermelon two cedi kura na yɛ kurukura sɛ wɔyɛ aduru. Ɛnuru. Ɛduru. Nyame de mi tu. Kasawa lemo nofo kura pɛlɛ wɔn adomenom foɔ kura ɛwɔ hɔ nom. Pamelon da nom ɛne kasawa lemo nofo kura na ayɛ sɛ watermelon two hundred thousand bom no ɛno kura gu ɔmo bo ehyia gu bɛɛma anim.

Woaba da ho ahu? Aah! Kasawa lemu nofo no kyerɛ ɛɛ frɛ no sɛ Pamela ɔdanom nofo. Ɔmo nofo sa da tene no. Ɔmo kura ɔmo nya kwaseafoɔ mɛɛma ɛma yɛ nu ano. MP ahodoɔ, ɛkwankyinifoɔ MP ɛna nu ɔmo nofo ano. Na nofo wei wobɛnya, wei wobɛnya, nofoɔ soo no.

Ɛkɔ me hwenem, wobutu so a na wo tɛle wo ɛs, wo tɛle wo mind no. Sɛ me me no da na me kasa na wo bɛka kyɛ papa. Na me nka kyɛ papa wo yɛ ha ha. Ɛsɛ wakɔ asɛre, wakɔ asɛre, wakɔ asɛre sɛ ɛɛ ma kɔ asɛre sɛ yɛsɛ me yere wɔ London ti me ne wo nya. Wo yɛ kura na tena ɛɛ ɛɛ kɔ afe asɛre na abɛgyaa no.

Mma no nkɔ aberɛkyerɛ biara o. Daa.